Ey Xuda! Bertengî û nexweşiya zîndanê li ser min sivik bike û min bi hedar bê xeda ku bişêm xwe li ber singê nexweşiya bigirim. Xudayê min! Putîfarî û Zileyxayê gelek hedara kêşay li ser xatira min. Ez ê li wan a borîm ey Xuda! Tu jî li wan a bor e. Ya Xwedê tu Zileyxayê qurtal bikey ji wê zindana wê bi xwe dirist kirî. Xwedayê min! Tu Zileyxayê bînye ser rêka xwe.

Li kûçka Pûtîvarî bîra te li min têt ku Hizirê di xwe bike.

Diyare antihaneka mezin ya kirî. Ji deng û dêmê we diyare ew ne ji xerabkaran e. Ev hatî nêvî li Hetanê ke her dikê serostayê dê ku dive. Ez jî nizanim wan çi ye.

Û da cihê me jî bilindtir lê hêt. Û da parekê mezin û bi hijmar gihete min û te her dûka bîna roz. Erê ma tu zanî ka da nika çil me hêtin. Ez ne gelekê dû dil im. Eger em neşewin em in hewt wî bikujîn da hindekî dî wî kujin. Ez ê pisrastim dij vê çendê qurtar bim. Erê bêje min tu hindeka dinyasî eva te dest pê kirî dê bi tu mayî kê. Ka tu nabêjiya min ew çi kes in. Belko empirêka wan a ji vê zîndana tarî qurtal bibî. Wey babo pa te mirovekê xişînî. Ey me jî hişt. Ma tu nizanî di jiyana me kefta di metirsiyê de eger em wê çendê bêjîn. Û eger em wê bi tinê bêjîn dê me dest de ser ken. Belê pa bîna roz birayê deyê piştrast e dê her ji vêrê qurtar bî. Belê pa tu piştrast be tu ji vêrê qurtar nabî çiko tu mirovekê xayîn î. Dergehê qol karbonê bû te girtîne belê pabû min vekirîne. Ez ho tu hozirken tu mirovekê xişîmî. Ew hona tu ser do birî. Nuke tu yeketiye di matirsiyê de û êdî ew behsê te nakin. Bes e bîna rozdê bes e. Min gelek bariya pana hey. Erêmî gelek bariye bo nayî û ez gelek ji wan re piştrast im. Netirse û çijara me nayêle. Ez vê çendî gelekê piştrast im. Hêjayê min ev lêborîn ve çima tirsî negihiştîne ev in hewtibî û her wesa çi negihiştiye xêzana wî jî. Hêjayê min deng û basê di ebûbîzî jî yê tatî nebirîn. Tu yê pişt rast î ku ebûpîz berze bûye? Belê hêjayê min ew wesayê berze bûy xwedî bîjî hewayekî yê lê dayî. Divê hîn hemî ciha lê bigerînin. Ji zîndanên navkoçkê dest pê bikin û eger we dît nabît ew hîç peyvekê ser me baxivît yan jî bi hîç rengekî navê me bînît û her cihekî hewa ew lê dît, Pêdivîye li ser ew e hîn hewl bidin ew ê bêdeng bikin. Eger ne, em dê tûşî şermizariyeke mezin bîn û hîn dizanin şermizariya mezin ya çawa ye û dê tûşî sizadanê bîn. Nexwesime eger em in hewt bi bizanîn em yê hewla kuştina wî bidin. Eger Ebo pîs nûkel defaniyê girtî bî cî, anko ewî hêşta çi dan pê dan ser me nekirîne. Belê eger Ebo pîs. Ne girtibî telefona? Eve em jî aşkira. Te zanî min çi got? Tu bi hîç rengekî netirse payayê min. Ez di bo te wî înim heger xwe çibîte esmana yan li erdî bîtin ez di wî înime def te.

Hînt azad in. Aram be nimîsa bû. Aram be. Te çê nimîsa bû. Erev giriya hindê ku ez zîndanê qurtal bûm. Ne, ez li ber zîndankirina te dikeme girî. Tu yê xeletî. Koçka potîvarî bû min zîndan bû. Ne vêrê. Û baş bizane heval. Verê bo min xoşî û azadî ye. Min ev tişte bo te tînay. Dest sitet xoş bin. Dê zîndanî pê dilşad bin. E, belê min ev e bo te înan, ne bo zîndaniya. Yûzarsîf.